Déi Debatt, déi mer haut hunn, déi ass jo ugaangen am Fong geholl de 7 Juni 2011, wou eng Debatt an der Chamber war, en Débat d'orientation, dee vun deene Gringen ugefrot war, zum Thema vun de Relatioune vum Stat a vun de Gemenge vis-à-vis vun de reliéise Culten. Am Kader vun deeër Debatt ass eng Motioun ugeholl ginn, anerer sinn afgelehnt gi vun den Oppositionsparteien, an et ass eng ugeholl gi vun de Majoritéitsparteie mat de Stëmme vun csv an LSAP a mat der Nee-Stëmm vum Änder Hoffmann a vun deene Gringen a mat der Abstentioun vun DP an adr. An dat ass eigentlech de Kader, dat ass eigentlech de Kader vun där Debatt. déi haut gefouert gëtt. A wann ee gesäit, wéi déi Motioun formuléiert ass, da gesäit een, dass den Här Biltgen sech deemools scho ganz staark mat sengen Iddien doranner duerchgesat hat an dass am Fong geholl d'LSAP do e Knéifall gemeet huet vis-à-vis vun den Iddien vun Trennung vu Kierch a Staat, déi eigentlech déi gemeinsam Iddie si vun der ganzer Gauche an och vun de Liberalen an eiser Gesellschaft. Den Här Biltgen huet ganz kloer also hei de Kader bestëmmt. E bestëmmt och d'Diskussioun haut nach, och an der Verfassungskommissioun, wat déi eenzeg Kommissioun ass, an deeër déi Debatt do de Moment gefouert ginn ass. An der Motioun steet nämlech dran, dass misst et weidergoen um Wee vun der Konventionéierung vun de reliéise Communautéiten. mam Stat, dass missten déi Konventiounen, esou wéi se de Moment bestinn, weidergefouert ginn a verbessert ginn. Et geet rëm Rieds ëm eng Reform vun de Kierchefabricken. Et geet drëm, fir de Kader ze zéien, d'Léieren ze zéien aus dem Projet vun der Éducation aux valeurs, wéi se an engem eenzele Lycée agefouert ginn ass, am neie Lycée. Do geet net dervu rieds, wéi déi Diskussioun soll weidergefouert ginn, ob net se weidergefouert soll ginn am Sënn vun enger wierklecher Trennung och vu Kierch a Schoul. Dat ass a kengem Moment gëtt dat erwähnt. Et gëtt awer rieds vun engem Groupe de réflexion, dee soll agefouert ginn, fir an Zukunft déi ganz Debatt hei ze féieren. Och dat ass menger Meenung no schon zweckentfremd gin vum Här Biltgen, wéi en dee Groupe de réflexion ersat huet duerch e Groupe d'experts, deen och relativ eesäiteg zesummen gesat ass. Den Änder wäert nach dorobber zréckkommen, huelen ech un. An de Moment ass d'Diskussioun opgespléckt. Mer féieren d'Diskussioun an der Verfassungskommissioun iwwert déi verfassungsrechtlech Aspekter. vun der Thematik, mee ass gesot ginn an enger Diskussioun viru kuerzem an der Kommissioun, d'Commission communale soll sech weiderhin soll sech këmmeren ëm d'Froe vun de Kierchefabricken an d'Commission de l'enseignement soll sech këmmeren ëm d'Fro vun de vum Reliounsunterricht an der Schoul. Sou dass also schonn do eng Opspléckung ass, déi et och dem Här Biltgen erméiglecht, weiderhin dat Ganzt eleng ze chaperonnéieren an ze dirigéieren, esou wéi en dat gewinnt ass ze maachen, och an anere Froen. Et ass och vun der Reorganisatioun hei vum Nationalfeierdag rieds gewiescht an där Motioun. Do steet och guer näischt dran, a wat fir eng Richtung dass dat sollt goen. An dann gëtt sech ausgeschwat fir d'Maison de la laïcité. déi awer a ganz ville Freidenker a Laizisten-Kreesser ganz staark ëmstridden ass an afgeleent gëtt, a wou iwwerens och d'Experte selwer soen, datt dat duerfir och näischt kéint ginn, a mir sinn dat an engem anere Kader gesinn. Sou dat ass also do, wou mer de Moment stinn an der Diskussioun. Mer hunn an der Verfassungskommissioun nach net ugefaangen driwwer ze diskutéieren, wéi dat soll definitiv ausgesinn. Zwou aner Kommissioune solle sech an Zukunft befaasse mat der Thematik. An en attendant si jo d'Parteien, wéi och déi Organisatiounen, déi kierchlech Organisatiounen opgefuerdert ginn, hiren Avis zu deem Avis vun den Experten erauszeginn. Do si mer haut bei der Presentatioun vun eisem Avis zu deem Avis vun den Experten. Mer gesinn eis net als Wéi am Lëtzebuerger Wort stoung, hasserfüllte Kulturkämpfer, sondern mär gesinn eis als Leit, déi d'Prinzipie vun der Demokratie eescht huelen. An dofir fir d'éischt zwou prinzipiell Iwwerleeungen. Déi éischt an enger Demokratie vu gläichen a fräie Mënschen, déi Meenungsfräiheet hunn, däerf de Staat sech net amëschen, weder positiv nach negativ a Froe vu perséinleche Convictiounen, siewen dat reliöser, Oder anerer siewen déi Konviktioune verbonne mat Culten, mat organiséierte Communautéiten oder net. Déi zweet Iwwerleeung bezitt sech op déi historesch Entwécklung. Déi Demokratie do, déi ass jo net ofgeschloss a gëtt warscheinlech och ni ganz ofgeschloss. A wat déi hei Fro ubetrëfft, muss ee jo soen, D'Geschicht besteet doranner, datt mer vun enger absolut dominante Roll vun der kathoulescher Kierch am Mëttelalter, also un mam Konstantin, awer et geet net bis an d'Steenzäit zréck, awer vun enger absolut dominanter Roll vun der kathoulescher Kierch, enger enker Verflechtung mat dem Staat, si mer progressiv zu enger deelweiser Entflechtung komm am 19. Joerhonnert, deelweis opgrond vun der franséischer Revolutioun, woubäi dann, wësse mer awer och, den Napoléon erëm e Stréck e Schrëtt zréckgaangen ass mat engem Kompromiss, wat de Sënn vun deem Kompromiss war, vun deem mer haut eigentlech nach ëmmer liewen, well dat ass d'Situatioun am Fong geholl nach ëmmer vun der kathoulescher Kierch hei zu Lëtzebuerg, nach ëmmer d'Resultat vun deem napoleonesche Kompriss. Kompromëss. A wéi dat gemengt war, dat steet awer interessanterweis am Rapport vun den Experten an engem Zitat vum Portalis, dat war deemools eng Zäit laang Kultusminister vum Napoléon, dee gesot huet, mer brauchen d'Kierch, ech vereinfachen e bëssen, fir d'Vollek kleng ze halen. De moraleschen Encadrement gëtt duerch d'Kierch ofgeséchert. Paschtouer, dat steet am Rapport, gell? Dat ass also elo net vu mär. De Paschtouer an de Gendaarm ergänze sech an deem Sënn. An dat ass also fir Kierch a Stat gagnant-gagnant. D'Kierch gewënnt derbäi, de Stat gewënnt derbäi. Dee Kompromiss, deen ass mat der mässeg liberaler Konstitutioun vun 1848 net a Fro gestallt ginn, sondern am Fong geholl verfestegt ginn, mat deenen Artikelen, déi jo nach ëmmer. An eiser Verfassung stinn, déi 1848 drakomm sinn, wat zum Beispill de Finanzement vun der Kierch ubetrëfft. Dat heescht, mär liewen an enger Gesellschaft, déi nach ëmmer geprägt ass vun Iwwerreschter aus dem virdemokrateschen Zäitalter. Dozou gehéiert net nëmmen déi dominant Positioun vun der kathoulescher Kierch, dozou gehéiert och d'Monarchie. An dofir verdroen déi sech jo relativ gutt, well se aus där selwechter

Mir soen awer dann, e Poids, dat ass eng Laascht, e Poids, dee muss een also wuel kënnen ofbauen. Esou gesi mir och d'Geschicht. Mä dat ass awer net déi Konklusioun, déi vun den Experten dann am Rapport gezu gëtt. Am Géigendeel, si beruffen sech dann op enger aner Plaz op d'Traditioun hei zu Lëtzebuerg, fir de Status quo ze justifizéieren, ähnlech, ähnlech, wann net och esou krass, wéi datt d'kathoulesch Kierch dat selwer mécht. Also, wéi de Serge et schonn gesot huet, neutral ass dee Rapport net. Dat geet schonn u mat där Motioun, déi dozou gefouert huet, datt en agesat ginn ass. Et muss een eigentlech vun engem orientéierten Avis schwätzen, an dat geet schonn u mat dem Titel, Well den Titel ass net harmlos. Den Titel, d'Relatioun tëschent dem Staat an de Communautés religieuses ou philosophiques au Grand-Duché de Luxembourg, deen Titel heescht eppes. Deen heescht also, mir erkennen schonn emol direkt Communautés religieuses, Communautés philosophiques un. Ech weess net, wat dat ass, eng Communauté philosophique. Jiddefalls, ech sinn net Member vun iergendenger. Ginn also implizit reliös Communautéite mat net-reliöse Communautéiten, wou ech net weess, wou se sinn, gläichgestallt, fir implizit also eigentlech schonn am Viraus ze justifizéieren, dass et do Relatiounen tëschent dem Stat an deene Communautéite misst ginn? Ech däerf vläicht drun erënneren, dass an der franséischer Verfassung beispillsweis, fir dass ee gesäit, wat dat do bedeit, dass dat net anodin ass an net näischt heescht, an der franséischer Verfassung steet zum Beispill däitlech, dat ass nach eng Kéier bestätegt gi vum franséischen, wéi heescht en, Cour, Conseil constitutionnel, wéi et ëm déi europäesch Verfassung gaangen ass, also an der franséischer Verfassung steet däitlech, Gruppen, Communautéiten hu keng Droit, sondern Individuen hunn Droit. An dat kënnt natierlech aus der, aus der Logik vun der franséischer Revolutioun eraus, also d'Rechte vum Individuum an net d'Rechte vu Gruppen oder Communautéiten oder wat weess ech. Och d'Froestellung vum Minister ass suggestiv, och wann een déi genau liest, well se eigentlech och erëm eng Kéier ënnerstellt, datt den Haaptproblem net doranner besteet, Trennung vu Kierch a Staat oder net, Sondern den Haaptproblem doran besteet, wéi applizéiere mer deen aktuelle Konventionnement? Wéi kënne mer deen e bësse besser applizéieren, vläicht fir e bësse méi Egalitéit? An et ass och an déi Richtung, wou am Fong geholl de Rapport dann geet. Esou gesäit en och aus, wéi d'Jalongen gesat sinn. Wann Der am Rapport Op der Säit 74, Dir hutt déi jo, huelen ech un, all gesinn, op der Säit 74 ass schéin opgezielt, vu wéi enge fundamentale Prinzipien eigentlech déi Fro misst behandelt gi vun de Relatiounen tëschent Kierch a Stat. An do ginn dann déi Prinzipien opgezielt, déi eis och sinn, Neutralitéit vum Stat, Impartialitéit vum Stat, Net-Diskriminéierung. Wann een dann awer déi Prinzipie vergläicht mat deem, wat herno beim Rapport erauskënnt als Konklusioun respektiv als Propositionen, da muss ee sech soen, dat Mindest, dat Mindest, wat ee ka virwerfen, dat ass, dass de Rapport net kohärent ass, dat heescht, dass en an de Propositionen, an de Konklusionen net deem entsprécht, wat en an de Prinzipien, an de fundamentale Prinzipien duergestallt huet. De Rapport stellt och fest, D'kathoulesch Kierch hätt eng privilegiéiert Roll hei zu Lëtzebuerg, dat ass awer och keng Revelatioun, mee och do bei den, dat schéngt awer, also fir de Rapport vun der kathoulescher Kierch ass dat awer eng Revelatioun, well déi bestreiden dat, datt d'kathoulesch Kierch privilegiéiert wär. Bon. Mee och do, déi Konklusiounen an déi Propositionen, déi d'Experten da maachen, déi lafen awer nun erëm eng Kéier wierklech net drop eraus, fir op e wierklechen Ofbau vun där privilegiéierter Positioun. Wann een ënnert dem Stréch kuckt, wat hei erauskënnt beim Rapport, da muss ee soen, vläicht e bësse méi Transparenz, Vläicht e bësse méi däitlech Kritären an e bësse méi Pluralismus bei der Uwendung vun deene Konventiounen, mee net der Vorstellung vun de Konventiounen. E bëssen Aménagement vum Reliounsunterricht, awer net a Wierklechkeet der Vorstellung vum Reliounsunterricht. Da soe mär, et kéint eigentlech gutt sinn, dass dat eenzegt konkret Resultat, Wat erauskënnt, doranner besteet, datt och déi islamesch Communautéit déi Konventioun kréich, déi elo zënter 10 Joer am Tirang läit. Wann dat dat eenzegt Resultat wär, da soe mer, dat do ass en Debat ofgewiegt am Sënn vun der kathoulescher Kierch. Mir sinn also fir eng Trennung vu Kierch a Staat an enger Recommandatioun vum Conseil de l'Europe Vun 2007 steet dat däitlech, réaffirment qu'une des valeurs communes en Europe est la séparation de l'Église et de l'État. Da soen se allerdéngs, dat gëtt awer mat ënnerschiddleche Graden ugewannt, a mär soen eben, mir hätte gären eng konsequent Uwendung vun deem Prinzip, well de Stat net déi eng Bierger wéinst bestëmmte Konviktioune bevirdeelegt, an iergend enger Form, also och virun allem an enger finanzieller Form, par rapport zu anere Bierger, déi aner Konviktiounen hunn an dann net zu Communautéite gehéieren. Mir wëllen also net e laizistesche Stat, dee reliounsfeindlech wär, sondern mir wëllen, do gétt et am Däitsche méi schwéier, do gétt et am Franséischen, en État laïque, dat heescht also e Stat, dee sech aus der Unerkennung a Finanzéierung, Amëschung vu Konviktiounen eraushält. Also am Sënn vun deem, wat am Gesetz, am franséische Gesetz vun 1905, also an dem Separatiounsgesetz steet, La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Dat hätte mer gär. An dann hätte mer gär e bësse méi, well am Rapport steet selwer, wann een déi Artikelen aus der Verfassung eraushëlt, déi hei en cause sinn, also 22, 106, 119, dann ass et nach ëmmer net verbueden ze subventionéieren, also de Klerus weider ze bezuelen, dann ass dat nach ëmmer méiglech. Dofir hätte mär gären, dass net nëmmen déi Artikelen erauskommen, sondern dass een derbäi kënnt, deen däitlech dee Prinzip vun engem État laïque a vun der Net-Amëschung vum Stat festhält, a wéi enger Form och ëmmer, mä jiddefalls an enger däitlecher. Mir héieren op Säite vun der kathoulescher Kierch ëmmer erëm de Begrëff vun der Reliounsfräiheet, fir hir Positioun ze verteidegen. wéi wann déi a Fro gestallt wär. Am Artikel 19 vun der Verfassung, wéi se elo besteet, ass deen amplement assuréiert, ass déi amplement assuréiert, déi Reliounsfräiheet. Do brauch een näischt anescht ze maachen. Déi wëlle mär och net ofschafen. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. Dat steet also dran. Déi Saach vum Délit fanne mer iwwerflësseg, well souwisou, ob een an enger Communauté religieuse ass oder net, normalerweis gëtt ee bestrooft, wann een en Délit begeet. Also och do ass et komesch, firwat dass dat extra hei ervirgehuewe gëtt, wou et eigentlech keng juristesch Ursaach dofir gëtt. Mär mengen, dass dat, wat ëmmer esou als Reliounsfräiheet duergestallt gëtt, dass dat am Fong geholl näischt anescht ass wéi Konviktiounsfräiheet an dass et also och kee Grond gëtt, fir an der Verfassung, wéi dat am Moment de Fall ass, zwee verschiddenen Artikelen ze hunn, ee fir déi Liberté religieuse an ee fir d'Liberté de conviction am Allgemengen. Mir soen, dat soll an

wëllt en eigentlech d'Kierch aus dem ëffentlechen Raum erausdreiwen, doduerch datt se Kierch a Staat trennen. Dat ass eng bewosst gewollt oder ongewollt, bewosst oder onbewosst, ech menge bei der kathoulescher Kierch bewosst, Konfusioun vun zwou Bedeitunge vum Term public, vum Term ëffentlech. Also Espace public ass dat eent, res publica Stad ass dat anert. Et huet bis elo menges Wëssens no nach kee verlaangt, d'Relioun aus dem Espace public erauszegeheien. Et gëtt just verlaangt, d'res publica an d'Kierch vunenaner ze trennen. Do gëtt also bewosst eng Duebeldeitegkeet vun engem Begrëff benotzt, fir am Fong geholl De Kritiker vun der aktueller Situatioun ze ënnerstellen, si géiwen d'Relioun wëllen aus dem ëffentleche Raum erauskeien, bezéiungsweis souguer ze verfollegen, oder wat een alles esou a leschter Zäit héieren huet. Wann ee seet, Mäer si fir d'Trennung vu Kierch a Staat, dann däerf et also keen ëffentleche Finanzement prinzipiell méi ginn, prinzipiell! Prinzipiell keen öffentliche Finanzement, prinzipiell net méi d'Bezuele vum Klerus, Klammer op, mir soen awer elo och net déi 100, wéi vill sinn et der, ech weess et net méi auswenneg, steet awer och am Rapport, 120, 30, 50, ech weess et net méi, Paschtéier an Reliounslehrer entloossen an d'Aarbechtslosegkeet stierzen. Also och si mer der Meenung, dass ee kann transitoresch Léisunge fannen, et muss ee just wëssen, wouhin ee geet a wouhin ee geet a wouhinner ee muss ukommen a wou mer mussen ukommen, dat ass, wierklech de Schluss mat deem Finanzement, mat der Remuneratioun haaptsächlech vun de Kleriker als Staatsfunktionär. Fir déi iwwregens, fir déi, dat ass jo och net oninteressant, firwat bezilt de Staat eigentlech Ministres du culte vun der kathoulescher Kierch an elo och vun e puer aneren, awer an engem an engem ganz anere Verhältnis. Déi ursprünglech Begrëndung war, dat wär eng Kompensatioun wéinst der Konfiskatioun oder Spoliatioun vun de Kierchegidder ënner der franséischer Revolutioun. Dat war déi ursprünglech Begrëndung. An am Avis vun der kathoulescher Kierch liest een am Fong geholl eraus, wéi wann dat eigentlech nach géif gëllen. Ech hunn zwou Froen dozou. Éischtens, Wat waren déi kierchlech Gidder? Wat war dat? Wéi vill Grondbesëtz war dat? Ween huet op deem Grondbesëtz geschafft? Oder war dat, wat d'Franséisch Revolutioun gemaach huet, net dat, wat de Marx eng Kéier genannt huet, die Expropriation der Expropriateure, dat heescht, war dee Grondbesëtz vun der kathoulescher Kierch dann eigentlech aus haitegen Iwwerleeungen iwwerhaapt berechtigt? Wéi hu se hir leibeigene Baueren ausgebeut? An esou weider. Do wär also nach sécher en Deel ze recherchéieren. An dat Zweet ass, Wann dann déi Begründung do awer iergend eng Bedeitung soll hunn, da soe mär, Chiche, komm mer rechnen. Komm mer rechnen. Komm mer rechnen, wat dann zu Lëtzebuerg deemools déi Gidder wäert waren, wat d'kathoulesch Kierch duerno erëmkritt huet vun deene Gidder. Da rechne mer déi 200 Joer Subventioune vun der kathoulescher Kierch zesummen, déi se vum Stat kritt huet. An ech fäerte ganz, ech fäerte ganz, dann schëlt d'kathoulesch Kierch dem Lëtzebuerger Staat nach e ganze Batz Suen a vläicht si mer dann aus der Verscholdung eraus vun eisem Budget. Wa mer soen, keng öffentlech Finanzéierung, dann heescht natierlech eng privat Finanzéierung. Mä schwätzt äis net eendeiteg äus fir eng Kierchesteier, well mer och do gewësse Bedenken hunn, wat den Dateschutz ubetrëfft an och d'Fro sech stellt, Ween zitt dat dann an a wee bezilt dann déi administrativ Käschten? An eiser Logik, aus eiser Logik geet am Fong geholl ervir, esou wéi all aner Esou wéi all aner, all aneren Zesummeschloss, all aner Associatioun muss een ebe probéieren, sech mat deenen eegene Mëttelen duerchzeschloen. Wéi gesot, dat muss net vun haut op moar geschéien. Wat eventuell Subventiounen fir, dat ass also a Frankräich esou, Subventiounen fir sozial nëtzlech Aktivitéiten net ausschliesst. Mir wëllen elo och net, fir datt dat kloer ass, Mir wëllen net, well d'Caritas der kathoulescher Kierch méi no steet, souwäit gi mär net, déi anescht behandelen wéi d'Croix Rouge automatesch. Also ech mengen, datt een do och muss oppassen, datt een net eng Diskriminatioun an déi aner Richtung. Mee méi menge mer awer, well an der Verfassung steet, kann, kee ka gezwonge ginn, engem Culte bäizewunnen, respektiv déi Akten matzemaachen, d'Zeremonië matzemaachen. Menge mer misst derbäigeschriwwe ginn, Kee ka gezwonge ginn, finanziell bäizedroen zu engem Culte, also ni de contribuer à son financement, dat ass den Artikel 20. Mer mengen, dass an deem Fall, wou eng fräiwëlleg Kierchesteier géif agefouert ginn, och deen do Zousaz wichteg wär, fir d'Leit ze protegéiere vis-à-vis vun eventuelle Pressiounen. Also de Genre, wéi mer et jo awer kennen, gelt, de Genre, wann s du deng Kierchesteier net bezills, da weess du jo, dass s de herno och net an der Kierch bestuet däerfs ginn, gelt, sou Geschichten oder aner Zorte vu Pressiounen, wat zwar logesch ass. Ech fannen et och net kloer, dass d'Leit soen, ech sinn sinn net Katholik an da loosse sech awer an der Kierch bestueden, a wëssen, dass awer do Pressiounen méiglech sinn aller Aart an dofir och dann deen, déi Ajoute do noutwendeg. Vun dem Poids de l'histoire hu mer scho geschwat. Wat ech, pardon, wat mär oder wat eis relativ onverständlech ass, dat ass, wann de Rapport sech op d'Traditioun berifft. Et gëtt haut kaum nach een. Mënscherechtler oder ech soen emol Jurist, deen, wann et ëm Mënscherechtsfroe geet, d'Traditioun als Legitimatioun benotzt. Wann dat esou wär, da kënnte mer eise Kampf fir d'Mënscherechter opginn. Well da kann een eis ëmmer entgéinthalen, dat do ass eng Traditioun, Fraebeschneidung ass eng Traditioun, Fraenongläichheet war souwisou scho laang eng Traditioun, an däerf mer näischt méi dorunner änneren. A mir sinn der Meenung, dat, dat ëm wat et hei geet, d'Impartialitéit vum Stat a Konviktiounsfroen, ass en Droit de l'homme, an do däerf d'Traditioun net en Argument sinn, fir dat net ze änneren. Wat d'Schoule betrëfft, ergëtt sech aus deem, wat mer gesot hunn, d'Trennung vu Kierch a Staat. Mir si fir en eenheetleche Cours. Mir ënnerstëtzen also déi Positioun, déi och elo vun der Associatioun vun den Ethiksproffen erauskomm ass. Mir sinn à peu près derselwechter Meenung, een eenzelnen, een eenzegen Cours, een obligatoresche Cours. Et ass net ze verteidegen, eiser Meenung no, dass dee Reliounsunterricht, dee kathoulesche Reliounsunterricht an de Schoulen erëm eng Kéier eng Diskriminéierung bedeit, eng Privilegéierung vun der kathoulescher Kierch, eng Diskriminéierung fir all déi aner. Mir sinn ausserdeem der Meenung, dass et pädagogesch net akzeptabel ass, dass Kanner wéinst hirer reliöser Zougehéieregkeet oder och net vun Ufank un, also vun der Primärschoul un, ausernanergerappt ginn. A mir bedauern et eigentlech, dass déi reformfreedeg Ministerin et net fäerdeg bruecht huet, bei der Reform vum Fondamental an och elo net bei der Reform vum Lycée, deen Tabu vum Reliounsunterrecht a Fro ze stellen. Mir hätten also gären, amplaz déi Opspléckung Reliounsunterrecht, Formation morale, sociale, hätte mer gären een eenheetleche Cours. Mir nennen deen net gäre Wäerteunterrecht, well dat erëm eng Kéier esou kléngt, wéi wann een de Kanner do misst Wäerter antriichteren vun uewen erof, déi se Musse schlécken, sondern mir hätte léiwer en aneren Numm du genre praktesch Philosophie oder Éducation citoyenne, eppes an déi Richtung, wou dann och an der Definitioun vun deem Cours kloer ass, hei geet et net ëm Wäerter anzetriichteren oder en doktrinalen Enseignement vu bestehende Wäerter, sondern et geet drëm de Kanner och bäizebréngen nozedenken iwwert déi Wäerter a se eventuell och ze hannerfroen. Do kann och iwwer Reliounen geschwat ginn. Awer net missionaresch. Iwwer Relioune ka geschwat ginn, Relioune kënne matenaner verglach ginn. Et kann esou eppes, ugepasst dem Alter, wéi Soziologie vun de Relioune gemaach ginn. Dann däerfen awer déi däischter Säite vun de Reliounen net ausgeklamert ginn vun deenen hirer Geschicht. An et däerf och net ausgeklamert ginn, datt reliöse Fanatismus kann zu ganz schrecklechen Ausernanersetzungen féieren. An zum Schluss dann nach ëffentlech Zeremonien. Dat ass natierlech net méi e Symptom wéi eng fundamental Fro, mee et ass awer wichteg. Och do misst et eigentlech sinn, dass de Stat obligéiert ass, bei all Zort vun Zeremonie, och bei Trauerzeremonien, de Staat an all seng Servicer, also och d'Schoulen, well dovunner weess ech och eppes, forcéiert sinn, fir all Zeremonie an engem net-reliöse Sënn ze organiséieren, an dann huet natierlech all Relioun d'Recht, fir doniewent hir eegen Zeremonie ze maachen, wou dann jiddwereen opgrond vu senger Décisioun deelhëlt oder net. Soen ech Merci.